Musi ni na vhusedzesi, you are always one step ahead of muthu ane a vha a khou ni pulanela zwithu zwi sa ḓivhalekani muthu ane a vha a khou vhona u nga ri u khou ni fhura ni dzhena kha zwithu zwine na khou dzhena khazwo ni tshi khou vhona possibilities dzoṱhe na masia oṱhe ane hezwo zwithu zwa nga livha khao ri tshi khou amba sa tsumbo arali ri tshi khou amba nga muthu wa mufumakadzi a tshi khou ambisiwa nga muthu wa munna muthu ndi a vha na vhusedzesi hu si vhutevheleli ndi a observer nda vula maṱo nda ita tsha maṱondo u lavhelesa nda tshiṅwe tshifhinga nda sa shumisise mulomo wo vhudzisa nda tou thoma nda tou sedza uri hu khou itea tshigede na tshigede nga trending kene um hezwo ndi tshi khou zwi itela uri musi ndi tshi yo vhudzisa ndi vhe ndi khou vhudzisa eh ndi tshi khou ita hezwiḽa zwine vhathu vha ri mufumakadzi musi a tshi sala a tshi vhudzisa tshithu u vha o no vha na information yo fhelelaho a khou tou ṱoḓa uri inwi ni zwifhe kana ni ambe ngoho ngauri tshifhinga tshinzhi arali na vhudzisa muṋe wa mafhungo mafhungo na ri eh, tshigede na tshigede na ndi tsho ri ehe tsho ri ehe u ḓo ni zwifhela hanga ni vhudzi ngoho and then inwi ngauri ni ḓovha ni tshi khou ṱoḓa u pfha zwine zwa ḓo ni fusha nga tshenetsho tshifhinga na ya na zwi dzhia zwo tou ralo um kana na ya na vhudzisa muṅwe muthu a si hoyo a vha a na zwiṅwe a na luṅwe na honoyo muthu um a misrepresent houḽa muthu zwi songo fanela zwino muthu ndi tou ita tsha maṱo ndi u lavhelesa nda lavhelesa zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa na maitele nda si sie detail na nthihi hezwiḽa zwithu zwo sa sia detail it is very important a si u dzula ni tshi khou vha suspicious and yes muthu ni sa muḓivhi ni si na vhuṱanzi naye you have to be suspicious about every little thing they say eh, na ṱumanyisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha vha vha tshi khou amba na sa fhufhe murunzi u khou i mean murumba u sa thulila na vho sokou ri hehe ngori ndo sia ni khou accuser vhathu hezwi zwithu zwi na maitele ni a observe uri okay hu muthu u a mpfounela vhege yoṱhe vhusiku eh ra vha ri ḓivha ri khou amba ha vha na maṅwe masiku ene vhege yoṱhe u ḓo vha o neta hu muthu a sokou ri ndo neta ee nda vhuya mushumoni zwo itisa hani hani ee hai ni ḓo mu founela matshelo ee what what what tshiṅwe tshifhinga zwi a vha zwi dzi red flag zwo ri hai ho muthu u tou vha na muthu ane a shuma dzi shift wa dzhena vhusiku eh, a vha a siho hoyu muṅwe a vha a free a vha khou ni vhudza uri ene ana muthu ende muthu anga ni ite zwo zwithu ya rwa two years a khou ni zwifhela zwino muthu ndi a vula maṱo u itela uri ndi vhe informed hezwi musi ndi tshi yo vhudzisa dzimbudziso ndi vhudzise mbudziso dzo dziaho dzine dzi sa ḓo vha na dzi dead end dzine nda ḓo vhudzisa muthu a fhindula nga no zwa vha zwo fhela kha ndiye ndi vhudzise dzimbudziso dzine dza vha informed ngauri ndo thoma nda ita risetshe yanga ndo thoma nda mu guda uyo muthu trends dzawe maitele awe eh, nda mu guda na zwithu zwine eh, zwa ita uri a livhalive eh, muthu ni a mu vhona na musi ni tshi khou amba naye uri hoyu muthu ha, ha ho settled u khou livhaliva hu na zwiṅwe zwine a zwo ngo dzudzana na pfa a tshi ri eh, eh, kha ḓorobo zwino ndi ḓo mu founela zwino zwino ḓo mu founela zwino zwino a tshi vhuya ha tsha explain uri mme ndi ngani o ri kha ḓorope ndi ḓo vhuya murahu zwino zwino kana a tshi vhuya a tshi ṱalutshedza tshiṱori tsha hone tsha vha tshi tshilapfhu nga maanḓa tshi sa pfani zwo zwi pfha zwo ri hafhanoni hu khou tou bikiwa khali hu khou tou bikiwa khali a zwiho zwine zwa vha zwi tshi khou ambiwa ee ni na zwikandeledza thi. ndi ni musi ni tshi khou ṱahulela tshiṋaṋonga na tshi ṱahulela tshiṋaṋonga vele tshi tshi hula tshi ḓo ni ḽa ṱhoho na tenda u ṱahulela muthu ane na vha na dzi eh, doubts naye ene na si khou mu fulufhela zwavhuḓi o no khou tou ita zwithu zwine inwi ni sali ni na dzimbudziso na, na ṱahulela yeḽa relationship ya hula vele ni phanḓa ngei ni ḓo vha na thaidzo a huna na nga iṅwe nḓila ri ni ndi ni vhudzea Eh, ni nga namba na lenga u swika ni songo shumisa shortcut hafho hune na khou ṱoḓa u swika hone ngori vhathu vhanzhi vho no tshimbila nga dzi shortcut vha xela vhathu vhanzhi vho no tshimbila nga dzi shortcut vha ṱangana na zwi sa ṱanganiwi nazwo zwino ndi khwine no tou bva nga nḓila yone na ita zwithu zwaṋu nga u ongolowa arali hu na zwiṅwe zwithu zwine na pfha uri okay hezwi ndi khou nyanga u dzhena khazwo zwa zwino ni songo dzhena khazwo nga mbilu yanu yoṱhe dzhenani khazwo ni kho ḓi vhudza zwori okay um ndi kho a thi thu ḓi panga mbilu yanga ngauri na vhuya na panga mbilu yanu he zwi a konḓa uri ni bvise muthu ndi ndi dzhene zwavhuḓi nda tshimbila zwiṱuku lu hone luimbo lwa kereke ya tshi ya tshigubu lwa uri tshimbila zwiṱuku something like that tshimbila zwiṱuku na ri one day at a time na mu guda muthu zwavhuḓi zwavhuḓi na ḓa naye nga zwinungo nga zwinungo ngauri he shango ḽo vhifha nḓafha hu na vhathu vho tou ḓoweleho u fhura vhaṅwe vha ya fhura nga maanḓa vha ya zwifha nga maanḓa muthu u ḓo tou ni zwifhela two years four years a khou ni zwifhela sokori ha nṋe a thi na musadzi nṋe a thi na munna nṋe a thi na vhana na ini na wela nga ṱhoho na ri havhaḽa vhahashu a ri kha long distance relationship havhaḽa a vha na mufumakadzi a vha na munna mathina u khou ni zwifhela mazwifhi madaladala two years yoṱhe ni khou ḓi ṱangana na yone na ṱangana na yone a soko ri shangi hune nda dzula hone a huna space. eish hangei hune nda dzula hone ene anga si vhuya vha comfortable eish ndi ḓo to ḓa hanefha hawe a ni founele muthu khou ni founela everyday ni vhalele na zwo ri a ḓa u ni founela nga tshifhinga ḓe khou ni founela everyday nga vho half past four wa ḓo zwo nga six dedi uri mami vha ṱuwa vho vhuya hayani ngo zwi vhona so ya dzi trends dzo raloho dzo no nga dzedzo dzine nda kho to fanyisa ngadzo ni songo dzi dzhiela fhasi ah.